Dilolo Stro YouTube channel laha hi le xigodini.
Loyi a ha ku humesaka njhamba leyi tivekaka tanihi munhu wa munhu leyi nga ka album ya yena ya vuntlhanu leyi nga thyiwa leswaku ri joko ra vutomi u tivise leswaku ri ingaku u xaveliwe tinkavi leswaku ri ti ta n'wi tshimbetela leswaku ti ta n'wi phumula i xavile ti kavita futhi ti ta n'wi ndla hi ri ba

Hi endla nkandziyiso lowu namuntlha hi siku ra 10 Mhawuri 2022 hi ri karhi hi suka eka mahelo ya vhiki layo leha swinene lawa ya nga sungula hi siku ra Wavuntlhanu leri a ku ri ra 5 Mhawuri 2022. Loko hi karhi hi lulamisela ku ya eka mahelo ya vhiki ya N'hweti ya Vamanana, Ku kumeka ku va na swiyimbeleri leswi nga humesa vunanga leswi katsaka Flora N'wachauke laha va nga humesa album ya vona ya vukhumenharhu leyi nga thyiwa leswaku ri xi ta twala naswona yi hume hi siku ra makumembirhi nkaye mawuwani lembe ra magidimbirhi makumembirhi mbirhi kasi hi siku ra vunharhu Xisibi xa mukhomolelo, n'wanuna wa ku tiveka swinene etindhawini ta le Giyani, va humesi risimu leri a ri ri single kumbe leri a ro va roxe naswona leri ri nga thyiwa leswaku ri Xiwingu. Ivi hi siku ra vumune Benny Mayengani the President va humesa album ya vona leyi nga thyiwa leswaku Jesu leyi ku nga album ya vukhume mbirhi. Loko hi yingisela risimu ro huma ri ri roxe leri ri nga humesiwa hi xiyimbeleri tlhelo un'wana wa vavanuna vo tiveka swinene etindhawini ta Giyani, nkulukumba xisibi xa mukhomolelo, leri nga huma hi siku ra 3 Mhawuri 2022, ha kota ku swi twa ku risimu leri machayeriwelo ya rona, mayimbelelelo, mahlavelelelo na mavulavulelo i swa xiyimo xa kahle, i swa xiyimo xo ringanela, i swa xiyimo xo amukeleka. Loko ma ha vulavula hi risimu ra singili ra Xisibi xa Mukhomolelo, hi twa ingaku va na nyiko ya ku fana na ya xiyimbeleri lexi nga siya emisaveni, tatana comrade xigevenga hikuva va kota ku va va endla leswi hi swi vitanaka n'wangulano va vulavula va tlhela va tihlamula hi twa mavulavulelo ma vona ma yelana swinene na ma xiyimbeleri comrade xigevenga moya wa vona a wu ye emahlweni u etlela hi ku rhula laha mi kumaku ku ta tinsimu ta comrade xigevenga loko va ku maxawu Manxawu, I thanga ra mina leri. Ivi ku tlhela ku va na munhu loyi a fikaka a fi ivi ku tlhela ku va na munhu loyi a fikaka a kota ku va a hlamula kahle ku va na n'wangulano eka risimu nkulukumba xisibi xa mukhomolelo i munhu wa miehleketo yo dzika i munhu wa miehleketo yo anama miehleketo ya yena yi entile swinene kutani ke hi vona ingaku loko swi ta eka swa vuqambi. ngopfungopfu lebyiya byo fana na bya vankulukumba dokodela sirha khombo leti xigevenga bya vuphati na vutlhokovetseri va kahle swinene nkulukumba xisibi xa mukhomolelo kasi album ya manana flora n'wachauke loko hi ta va hi yi yingiserile hinkwayo ka yona hi twa yi ri album leyi nga tirheka kahle swinene naswona va humelerisiwe hi dr joe xirimani xikan'we na mambawulele yi twakala kahle risimu leri mina ri nga fika ri ni khoma kahle eka album i track number eight leyi nga thyiwa leswaku ri ha tikota laha va vaku va karhi va hlohlotela va ka mhani leswaku ri va kota ku tiyimela va nga yimeli ku va va kapudziwa hi vavanuna hi mhaka ya ku u ta tikuma nkama wun'wanyani u ri a ti-tarven-e u tikuma u karhi u yevuriwa u yevuleliwa swo ka swi nga pfuni nchumu eka risimu leri nkulukumba Dillo Lostro va ri vulaka xiyimbeleri Nhenhakazi Manana Floran'wa Chauke ha va twa va ri karhi va tsundzuxa vavasati leswaku va fanele va dyondza ku tiyimela munhu a swi tiva leswaku switolatolani na swo hlamba hi swona wa ti xavela kasi na loko a tshuka a yile etindhawini leti ku xavisiwaka madleke kumbe ku xavisiwa ka mihloti ya Queen Victoria, wa fika a ti xavela hi yexe a nga yimeli ku xikolokolo i fanele a xaveliwa xihoko hi vavanuna hi mhaka ku wansati i ta hetelela siku rin'wana a ku xobya xobya a ya etindhawini ta ku xavisela kona mihloti ya Queen Victoria a fika a ku ngungu a langusela leswaku i ta xaveliwa swakunwa hi vavanuna kutani ke loko swi fika kwalano ha swi tiva leswaku munhu i ta hetelela a riha swakunwa leswi a xaveriwaka swona hi vavanuna hikuva a va xavisela xipawani leswi vulaku u ta ya a ya hakela hi mizimba leswi swi nga tsakisiki munhu i ta tlhuvutsiwa vusiku hinkwabyo a tlhuvutseriwa mabodlhela ya tsevu ya xihoko xa savhana. kutani ke hava kutani ke hava twa xiyimbeleri nhenhakazi manana flora n'wachauke va ri karhi va tsundzuxa vavasati leswaku vavasati a va ti rhandzi a va hlambi a va tiyimeli va swi tiva ku swilo swo tala loko i kota ku va yi tiyimela wa ti xavela hi wexe i nga omeleli ka ku i fanele i va i pfuniwa hi wanuna hi mhaka ya vugangu ku fana na ku va munhu a kota ku ti xavelana airtime a kota na ku va a ti xavela tiphafu hinkwaswo leswi a swi dingaka tanihi n'wansati a nga yimeli leswaku ri swi ta ta swi huma eka wanuna kasi leri mina risimu ri ndzi tsakisaka eka albhamu ya nhenhakazi xiyimbeleri manana flora n'wa cawuke eka albhamu ya vona ya le ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi I risimu ra vunharhu eka albhamu naswona ri thyiwile leswaku Byala na Munhu. Eka risimu leri ku va ku ri na mbulavurisano exikarhi ka ximunhuhatwa-nkulu xa xisati lexi xi tirhandzelaka xihoko na ximunhuhatwa xa vumbirhi xa xinuna lexi xi vaka xi ri karhi xi gangisa ximunhuhatwa lexi xa xisati lexi xi nga lahlela thawula loko swi ta eka swa marhandzu. Ha xitwa ximunhuhatwa xa xinuna xi yimbelela Hi ndlela leyi, xikuchuzo ka Joe ku na ntswamba na vulombe, eka ntswamba, xitimela na xipora ni ku tshembisa, kambe byala ndha ku xavela, sweswa swa ku taniya. Loko ma ha vula tano, ni tsundzuka sesi wun'wanyana a nga galachiwa hi wanuna. Ma swi tiva leswaku vavanuna va na ku xisa swinene. A tshembisiwa leswaku ri u la ta lovoriwa loko ku fika nkarhi wa Good Friday. Ivi wansati a tlhela a create na group ya tinxangwani laha a avelana mahungu lama fambelanaka na timhaka ta mulovolo wa yena na vanhu lava a a ti byela leswaku hi vona va nga ta va tinxangwani le ka mulovolo wa yena kambe loko masiku ma ya ma tshinela wasati luyani u vuyi ku va yena a nga tlhela a exita ka group kumbe a huma ka group vanhu va sala va hlamele leswaku a ah, se leswi ku nga huma n'winyi wa timhaka hi ya updatiwa hi mani kumbe hi ya tivisiwa hi mani leswaku ri se ku famba yini vanhu vo vekela ti-emoji ta ku tikhoma tinhloko na ku va va ha hlamala leswaku ri n'winyi wa gurupu se u humini se mi ta swi vona leswaku ri vavanuna va swi kota ku hemba va gala chava ka mhani hileswaku swi vula ku loko swi ri hi ndlela yaleyo swi vula ku timhaka ta marhandzu a ti endlile leswaku e misava yi n'wi vongolela album ya ben mayengan the president ya le ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi i album leyi nga vanga swivulavula swinene i album leyi nga vanga ku avana erixakeni ra vatsonga laha hi nga vona varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va vumba mintlawa yimbirhi laha a ku ri na ntlawa wa valoyi a ku ri na ntlawa wa vasandzi a ku ri wa a ku ri na ntlawa wa vamalokotswani va mutswari wa handle va matsandzana ku fa lava a va navela ku ri leswiya album ya Benny Mayengani a yi nge se huma a va navela ku ri Ingaku hi loko yi ngo huma yi ri karhi yi nga bi kambe ke swi tikomba ingaku loko se yi ya huma hi siku ra mune mhawuri magidimbirhi makumembirhimbirhi va lo yi lava va nyankhandli va malokotswani va mutswari wa handle va matsandza na ku fa va vuye va funengetiwa hi papa ra tingana hi mhaka ku albhamu yi fike yi va mindzilo albhamu yi fike yi va tinjamba varhandzi na vaseketeri va vunanga bya xitsonga

ti nga ku rhandziweni kumbe ti nga ku chayisiweni ngopfu eka swiyenge swa mabulu ku katsa na ku xavisa loko hi languta eka laha south africa eka ti-itunes a yi ri ka xiyimo xa n'we kasi loko hi languta eka ku trenda misava hinkwayo a yi ri ka xiyimo xa vuntsevu risimu ra jesu ri kumeke ri va ka xiyimo xa vuntsevu se mi ta swi vona leswaku album yi va yi ri ku tirheni kahle loko mi nghena ka ti-tiktok nakona mi kuma leswaku tinsimu letiyani loko mi karhi mi tlangisa tivhidiyo mi karhi mi hundza ti va ti karhi ti vuyelela mi kuma ku vanhu va karhi va tlangela hi tona va karhi va tsaka hi tona sweswo swi kombisa leswaku ri vanhu va fiki va yi tsakela swinene vanhu va fiki va yi amukela hi mandla mambirhi se hi va mani lava hi nga vulaka leswaku ri albamu a yi le ku tsakeliweni ku ri ku mintirho ya karhi ya vulavula kahle kahle xiyimbeleri benny mayengan the president i nhenha i nyankatlambe, i xiyimbeleri, i nqambhi, i nsini, i nhlalala ya tinxakaxaka hi mhaka ya ku ri loko album ya vona yi kala yi va eka xiyimo xa vunkombo hikuva yi ri ku vangeni ka huwa eka swiyenge swa mabulu emisaveni hinkwayo swi vula leswaku nkulukumba loyi um i khoma la ku hisaka i xiyimbeleri i nqambhi ya tinxakaxaka. loko ma ha vulavula sweswo a ku ri na event leyi a yi ri emerva exilovani eka vegula laha a ku ri na mihluvulo laha xiyimbeleri beni mayengani na mr post a va rhambiwile leswaku ri va ta va vona va nga ta va karhi va nyanyula tshungu ku katsa na swin'wana swiyimbeleri hi siku ra ntsevu mhawuri magidimbirhi makumembirhimbirhi hi mugqivela naswona xiyimbeleri Benny Mayengani a va kotanga ku va va fikelela eka ntirho lowuyani hi siku nkulu leri a va fanekele va ta hi rona va vi va hi tivisa leswaku ri a va nge he koti ku fikelela hikokwalaho ka ku va ku ri na ti na ku rhambiwa kumbe ku bukiwa loko ku nga fika ku kotlana a va faneleke va ya va ya eka wun'wanyana ntirho lowu a va rhambiwe eka wona Kambe swi vi xihlamariso hi ku swi endleki hi siku-nkulu loko se ku lo sala tiawara tintsongo leswaku ri ntirho lowuyani wu kota ku humelela. Leswi swi nga endla leswaku ri ku va na swivulavula swa ku ingaku va chava ku ya hlangana na Mister Post. Hi ta tsundzuka leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani The President va ku huma eXawela eGreater Letaba Municipality na xiyimbeleri Mr Post Sikuliyeza Ndlovu va ku huma eGreater Giyani Municipality i valala lavakulu loko swi ta eka vunanga bya Xitsonga hi mhaka ya ku ri hi tona tinqambi ti ri timbirhi leti ti nga eka ntikelo wo fana hi tona tinqambi ti ri timbirhi leti ti nga khoma matomu ya vulawuri bya vunanga bya Xitsonga eka nkarhi wa sweswi hina na n'wina hi nga ku vulavuleni kutani ke hi ehleketa ku ri ku va Benny Mayengani the president va rhambiwile xikan'we na xiyimbeleri Mr Post leswaku va ya eka ntirho wa nhluvulo eka Vejula eMerva eXilovani ehandlenyana ka Malamulelo hi siku ra ntsevu Mhawuri magidimbirhi makume mbirhimbirhi loko a vo yo fika va hlangana lahaya a swi ta va swi suse mbhonyoponyo a swi ta va swi suse mpfilupfilu hi mhaka ya ku ri A swi tiveki leswaku a ku fanele ku rhanga xiyimbeleri xihi xi nyanyula ntshungu ivi ku landzela xihi. Swi vula ku loko a ku yo rhanga Mister Post va nyanyula ntshungu, a swi ta endleka leswaku varhandzi na vaseketeri va Benny Mayengani va ba huwa va koxa leswaku Benny Mayengani va nghena exitejini. Kasi na loko a ku yo rhanga Benny Mayengani va nghena exitejini, swi vula leswaku. Vaseketeri na varhandzi va Mister Post na vona a va ta koxa leswaku va lava Mister Post. Kutani ke hi rhandza ku va hi bela xiyimbeleri Benny Mayengani The President mavoko eka ku va va kotile ku va na ku va va vonela emahlweni ivi va papalata ku va va fikelela eka ntirho kumbe eka gigi ya le Merwe. ende mi ta tsundzuka leswaku ri a hi khale va ha ku tivisa leswaku shutdown yi vuyile hi twa ingaku leswiya swi nga va swi cheli na moya eka vaseketeri leswi swi nga ginaku swi vanga leswaku loko ku nghena xiyimbeleri xin'wanyana vaseketeri va huwelela xiyimbeleri lexi vona va lavaka leswaku ku performa xana kumbe lexi vona va rhandzaka xona tanihi ku vaseketeri va Benny Mayengani na vaseketeri va Mr Post na vona i valala lavakulu swinene timhaka ta ti shutdown hina hi vona ingaku i milutsu hi vona ingaku i mijamujamu hi vona ingaku i mahungu yo bola swilo sweswo a hi swi lavi eka vunanga bya Xitsonga hi mhaka ya ku ri vakondleteri na vaseketeri hi swa macheleni va mintirho yo hambanahambana ya tigigi va ta lan'wa loko va tshamela ku va va kondletela na ku lulamisa tigigi leti ti helaka ti nga heli kahle leti ti helaka hi tinyimpi ti hela hi ti-shutdown ti hela hi tihansahansa kutani ke mhaka ya ti-shutdown hina vamahlawuli wa xitsonga tv a hi yimi na yona a hi yi seketeli a hi yi lavi yi nga ha vuyi na loko ku ri ku yi tshame yi va kona A yi kume sirha, yi celeriwa, yi vhe yi bolela kwalaya. A hi yi lavi eka vunanga bya Xitsonga. Hambi ku ri hina va Dilolostro Channel mhaka yo fana na yaleyo a hi yi seketeli hi ku swa onha, swi endla na ku vanhu va nga vi na nyanyuko ku ya va ya seketela loko ku ri na mintirho ya ku fana na yaleyo ya tigigi. vanhu va nga koti ku humesa timali va ya va ya tsaka na van'wanyana se loko ku ri na ku rhula swi endla leswaku vanhu va famba va kha va swi tiva leswaku vutomi bya vona byi va byi hlayisekile loko va ri eka tindhawu ta ku fana na teto xin'wana hi nga xi tekela enhlokweni loko hi ri egigini ya le merve leyi a yi ri endyangwini wa ka vejula laha ku rhambiwile mr post na ben mayengani hi siku ra ntsevu mhawuri magidimbirhi makume mbirhi mbirhi i mhaka ya ku ri vusirheleri a byi ri bya xiyimo xa le henhla Hi mhaka ku hi vone a rindzi ku huma eka feme ya swa vusirheleri ya ka Mahosi Bouncers va ri karhi va vonakala va ri karhi va hlayisa swiyimbeleri va ri karhi va hlayisa varhandzi na vaseketeri va vunanga va ri karhi va hlayisa vanhu hinkwavo lava a va ri kona kwalaya ka ntirho lowuya kutani ke hi rhandza ku va hi hluvulela xihuku e vakondleteri va tigigi eka masiku lawa vurindzi na vusirheleri na vuhlayiseki byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla mhaka yaleyo hi bela mandla eka siku ra tolo a ku ri siku ra vunkaye mhawuri lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga xongi u hi tivisile hikuva a tsala eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook laha a nga vula leswaku ri u xaveliwe tinkavi leswaku ti ta ti ta n'wi hlasela a tlhela a kombisa leswaku ri ku na vanhu lava va nga xava na swipondzara Xikongomelo ku ri ku la ta n'wi wisa tanihi ku loko a ta va a humese risimu ra munhu wa munhu ri kumeki ri karhi ri ba bembele tiko hinkwaro ku kombisa leswaku vanhu va n'wi tsakerini swinene u tlhele eku fambeni ka siku a endla na nkandziyiso wo voniwa thwi eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook. laha a nga tlhela a tiyisisa mhaka leyi a nga yi tsala leswaku ri u xavele tinkavi leswaku ri ti ta ti ta n'wi hlasela naswona u tshembise leswaku u ta endla nkandziyiso laha nga ta hi hlamusela hi mhaka leyi hi xitalo hi ta swi tekela enhlokweni leswaku mhaka ya ku va munhu wo tiveka eka rixaka ra vatsonga a xaveriwa tinkavi leswaku ti ya ti ya n'wi nyonola leswaku ti ya ti ya n'wi gemba leswaku ti ya ti ya n'wi manya leswaku ti ya ti ya n'wi tshova leswaku ti ya ti ya n'wi phumundha ritshuri a hi ro sungula ku va hi twa hi yona eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi hi mhaka ya ku ri ku na un'wana wa vavanuna vo tiveka swinene etindhawini ta giyani loyi a nga nyonoriwa loyi a nga gembiwa kutani ke ku va na maheveheve ya leswaku ku gembiwa ka yena kumbe ku nyonoriwa ka yena swi fambelana na ku va a xaveriwile tinkavi se swi tikomba ingaku mhaka yo xavelana tinkavi eka gaza se i bombo masiku lama nakona ku nyonolana kumbe ku nyonoriwa naswona swi hundzuki bombo e na n'wina ya dilolostri loko mo ni bayizela ni la ku mi xavela tinkavi